Үтүө күнүнэн күндү үөрэнээччилэр! Бүгүн биһиги Бүтэй дорҕооннор диэн тиэмэни салгыы үөрэтэбит. Бүгүҥҥү тиэмэбит аата Бүтэй дорҕоон, аһаҕас дорҕоон сабыдыалынан солбуйуута диэн. Биһиги бу иннинээҕи дьарыкка этэн турабыт, саха тылыгар твердон дорҕоон баар, олортон сүрбэ дорҕооно аһаҕас дорҕооннор, оттон сүрмэ дорҕооно бүтэй дорҕооннор диэн. Бүтэй дорҕооннор бэйэлэрэ сүрүннээн ньиргиэрдээх уонна ньиргиэрэ суох диэн арахсаллар. Ньиргиэрэ суох дорҕооннорбут, ол аата биһиэхэ бу куолас кыттыбат дорҕоонноро, онтон ньиргиэрдээххэ биһиги куоласпыт кыттар дорҕоонноро буолаллар. Манна биһиги ньиргиэр диэн тылы бэлиэтээтибит. Ньиргиэр диэн туох эрэ улахан тыас баарын бэлиэтиир тыл буолар дииргэ дии бүгүн биһиги эрчиллиилэринэн дьарыктаныахпыт ол курдук алта уон төрт үс эрчиллиини көрөбүт манна уларытан устуҥ диэбиттэр сордаҕа ааҕыҥ холобур кыстык кыстыгым көрдүбүт кыдырҕаммыт г буолла да кыстык к турар кыс ты гым г г дорҕоон буолла эбэтэр туус ыс дорҕоон турар онтубут туу хум һ дорҕоон буолла да һ дорҕоон буолла сөп дьэ оччоҕуна көрөбүт биһиэхэ тайах диэн тылын тайах ханнык да рукааҥҥа кубулуйарый ити аттыгар таблица туох туруордум көмө бэлиэ туруордум тайах тайа гым көрдөбүт х дорҕооммут г дорҕооҥҥо кубулуйда эбэтэр сурук диэн тыл туох сурук туггуҥ суругуҥ Сындыыс, сындыыс, туох сындыыс туггум, тугум сындыыһым. Сурах, туох эрэ туһунан, ким эрэ туһунан сурах, сурах, сураҕым, сураҕым. Сыттык диэн тыл ити туохха холобурга баар кыстык кыстыгым курдук сыттыгым. туох кулууп тугум кулууп бум эбэтэр тымтык диэн тыл туох тымтык тугум тымтыгым сулус тугум сулуһум ыскаап диэн тыл тугум ыскаабым уонна кымыс, кымыһым. Сөп, бу көрдүбүт, бу аһаҕас дорҕооннор сабыдыалларынан биһиги бүтүн дорҕооннорбут, ол аата қ дорҕооммут г дорҕооҥго ханыылаһар эбит, к дорҕооммут г дорҕоону кытта ханыылаһар, ыс һ дорҕооннор ханыылаһаллар эбит, П-Б дорҕооннор ханыылаһаллар эбит. Дж-Ч уонна Д-Т дорҕооннор ханыылаһаллар эбит. Салгыы алтуон биэстээх эрчиллиигэ маны сорох тылларын биһиги уопсай оҥоруохпут, сорох тылларын аа, сыана ылыан баҕалаахтарын бэйэҕит оҥоруоххут. Аһаҕас дорҕоон түспүт, бүтэй дорҕоон ньиргиэрин сүтэрбит тылларын ситэри суруйуҥ. Холобур, тубус-тупсуу, аҕын ахтыы. Дьэрэ, оччоҕуна хайдах буоларый? Аҕын ахтыы, иһин эс-тии, эс-тии, сөп, хабыс. Хабыс, тубус диэҥҥэ майгынныыр дии. Хабыс. Тубус диэҥҥэ тупсуу буоллаҕына, хабыс диэҥҥэ хап-сыы уонна эбис диэн тугу эрэ маннык эбии оҥор, эбии үлэлээ диэн да, эбэн биэр диэн. Эбис, туох, эп-сии. Бырчилиини оҥоруон баҕалаахтар салгыы бу курдук оҥоруоххутун сөп бэйэҕит үлэҕит отут икки сирэйгэ алта уон алта сэрчиллии бэрчиллиини булгуччу оҥоробут сорудаҕа эмиэ итинник курдук маннык туохтуурдары көрдөрүллүбүтүн курдук уларытыҥ этиигэ киллэрэн таба суруйуҥ холобур бас баһыс басыһар уонна биир этиини оҥоробут. Балтым ийэтигэр көмөлөһөн ууба сыһар. Сөп. Арай манна тылбын өйдөөбөтөх буолуом, оччоҕуна кимтэн эрэ ыйытыахпын сөп да? Дьоммуттан, эдьиийбиттэн, убайбыттан, онно даҕаны атын дьонтон. Чэ, холобура, бастакы тыл оҥорон көрүөҕүҥ. Ас диэн тыл. ас диэн тылы наһаа үчүгэйдик бары билэҕит бу сылдьар ол тылбыт баһыс диэн баһыс миигин кытта баһыс диэн да ас диэммитигэр биһиэхэ а хас көрдүбүт ыстырҕааммыт ыга кубулуйда эбэтэр миигин кытта ким эрэ тэҥҥэ туохха баар диэн уолтаҕа да басыһар диэн манна ас диэҥҥэ ас диэн тылга асаһар диэн вот биһиги бастакы тылбытын барытын суруйдубут аны этии толкуйдуохтаахпыт асаһар диэн тылга да бүтэһигэр турар тылга чох холобура маннык этии мин ытым куруук оҕотун кытта асаһар. Сөп. Манан биһиги кылгас дьарыкпыт түмүктэнэр. Эрчиллиилэри алта уон бэһис эрчиллиини оҥоруоххутун сөп эбэтэр алта уон алтыс эрчиллиини иккиттэн биирин булгуччу оҥороҕут. Онон дьарыкпыт түмүктэнэр. көрсүөххэ диэри